Bore da i chi gyd. Yym gobeithio yy bod pawb yn 'yn gweld ni. Yy 'dan ni yy yn croesawu chi yma o Ynys Môn ata ni heddiw 'ma ar fore braf iawn. Yy croeso arbennig i Ysgol Gynradd Amlwch 'dan ni'n ymwybodol bo' chi gyd yn barod amdana ni. bore 'ma a croeso yy i'n gwestai arbennig ni heddiw 'ma Casi Wyn. Ma' gynno ni fora da iawn yy o'ch o'n blaena ni heddiw 'ma yy yn rhan o gweithgaredda gaea llawn lles a mi fyswn i yn yn hoffi yy yn fawr iawn i ga'l yy yy 'ych croesawu chi gyd a deud yym Mae ma' Cassie, sydd hefo ni heddiw 'ma, yn awdures, yn gantores, yy a ma' hi yn ysgrifennu yy nifer fawr o'r caneuon ma' hi'n 'u yn 'u canu 'i hun. Yy ma' Cassie'n enedigol o Fangor yym o os dwi yn gywir yn bellach yn byw yn yng Nghaerdydd, Cassie? Dyna ni, Nghaerdydd yn ardal Grange Town, ie. Yy a ma' Casi wedi cyhoeddi nifer o lyfra yn yn eitha diweddar yy yn benodol ar gyfar plant wedyn yym dwi siŵr yy y byddan ni'n ca'l pyn bach o flas ar rheini fel 'dan ni'n mynd drw'r bora yym a ma' n'w yn lyfra reit gerddorol yy a bob un ohonyn nw'n arbennig o dda ag ella bod rhei 'nach chi wedi gweld addasiad o un ohonyn nw sef Dawns y Ceirw yym ar y teledu dros Dolig dwy fil dau ddeg. Yym ma' Casi yn ofnadwy o brysur ar hyn o bryd yy achos yn ystod y flwyddyn dwytha mi gafodd hi phenodi yn fardd plant Cymru a ma' honno yn andros o job bwysig yn mynd o gwmpas wel ar hyn o bryd yn eitha rheithiol ynde Casi ti'n ymweld â pobol yym On' mae hi yn mynd i fod yn y swydd tan dwy fil dau ddeg tri yy a mi fydd hi yn yn ystod y cyfnod yn rhannu 'i chariad at straeon a barddoniaeth hefo chi fel plant Cymru. Mi fydd 'na yy gyfle i holi cwestiyna' yy yn nes ymlaen yym ma' gynno fi rei wedi dod i law yn barod gan criw blwyddyn pump a chwech Ysgol Gynradd Amlwch yym ond croeso i chi roid cwestiyna' yn y ffenast chat ar waelod yr yr sgrin os o's 'a rei yn dod gynnoch chi yy sydd yn ymuno hefo ni bora 'ma. Yym mi yy dwi yn mynd i basio drosodd rŵan i Casi rhag i mi fod yn gwastraffu dim o'ch amser chi i ga'l mwynhau y sgwrs yy a felly croeso cynnes iawn i chdi Casi atan ni yn Ynys Môn.

fore braf hyd yma. Uh, dwi wastad yn teimlo'n eitha rhyfedd gwneud sesiynau fel hyn pan nad ydw i'n gallu'ch gweld chi. Achos mae natur fy ymweliadau fe mewn ysgolion a dwi'n cael gweld gwynebau plant ag yn cael teimlad o'r ystafell, um, ond mi na i ngora glas i gyflwyno ambell syniad ag uh, I sôn chydig bach mwy am be' dwi'n neud hefo chi heddiw. Felly Casi Wyn 'di'n enw fi ag dwi wedi bod yn ddigon ffodus o dderbyn rôl bardd plant Cymru yy fis Tachwedd ag mi fyddai yn y rôl yma am am ddwy flynedd arall. A dwi'm yn gwybod pa mor gyfarwydd ydach chi gyda gwaith Bardd Plant Cymru? Ond mae'n golygu mod i yn cael ymweld â gymaint o ysgolion â phosib i sôn ychydig am werth a phwrpas a mwynhad barddoniaeth. Rwan, mae barddoniaeth yn gallu teimlo fel gair mawr eitha llwythog o dro i dro. A mae barddoniaeth yn rhywbeth sydd yn eang iawn hefyd. Mae barddoniaeth yn amrywio o fod yn bennill mewn can, yn lyrics mewn can, Justin Bieber neu efallai yn ddarn o farddoniaeth sydd ychydig yn fwy yn fwy syml yym fel Carudd gan gan fardd mewn llyfr ma' barddoniaeth yn ymddangos mewn ffilmie ac felly dwi jyst isio dangos i chi heddiw yy sud sud ma' barddoniaeth yn ffitio i ffor mewn gymaint o ffurfia gwahanol. Yy cantores ydw i cyn ydw i'n unrhyw beth arall. Dwi'n mwynhau canu geiria a'u perfformio nhw. Ag mae caneuon wedi dal fy nychymyg i es o'n i'n blentyn ifanc iawn. ma' 'na hud a lledrith o fewn alawon ag wrth gwrs ma' 'na hud a lledrith o fewn geiria' hefyd. Yy dwi'n ymwybodol y mae y teitl y sesiwn yma 'dan ni'n sôn am 'dan ni'n crybwyll y gair yy chwedla a storio ag i dditha chi'n gryno lle gychwynnodd yn niddordeb i mewn storio a barddoniaeth a chanu oedd yn y stori Dylwyth Teg. Rwan mae stori Tylwyth Teg, straeon Tylwyth Teg, straeon Huda Lledrith, yn straeon dyn ni gyd yn gyfarwydd â nhw, boed hynny yn yr iaith Gymraeg neu ar ein sgrin ni. Uh, Dwi'n siŵr bod llaw er un ohonoch chi wedi gwylio ffilmiau Disney o fod yn Moana i fod yn Cinderella i fod yn rhai mwy diweddar fel Frozen. Um, mae yna un o'r nhw, Black Cauldron, sydd digwydd bod yr unig ffilm Disney sydd o o y dras Cymreig. Mae gennych chi Brave hefyd, sydd â'i chysylltiadau hi yn yr Alban. Ac felly'n tyfu fyny, o'n i'n gwylio lot o'r ffilmiau yma ac yn darllen lot o straeon tylwyth teg yn Gymraeg. A mae straeon tylwyth teg yn yn amrywio yy yn ei themâu yy fel 'dan ni gyd yn gwbod ma' 'na betha daionnus ma' 'na betha cyffrous ma' 'na betha positif yn digwydd i gymeriada o fewn straeon tylwyth teg ag o fewn chwedla yn gyffredinol. A ma' 'na betha hefyd sydd ychydig yn fwy heriol yn fwy yn fwy anodd yn yn galed i'r cymeriada ag sawl antur yn cael ei phrofi hefyd. Ac felly, o'n i'n meddwl swn i'n sôn wrthych chi gynta am un o'r llyfrau i mi ryddhau llynedd, flwyddyn dwytha, llynedd. Uh, llyfr o'r enw Calon Rew. Mae calon rew, wrth gwrs, yn golygu uh, ice heart. Ac fel y gwelwch chi, o ddelwedd fy ffrind Efa Blos Mason, arlunydd o Gaerdydd ag animeiddwraig, uh, be sy'n gynnon ni ar y clawr yma ydy Phoenix bach tanllyd, Ag ma' gynnon ni greadur yr Iâ sydd yn cydio ac yn gafal yn dynn mewn calon las rewllyd yr olwg mewn rhyw fath o gawell. Ac o'n i'n me'wl swn i'n darllen y stori 'ma i chi. Dydi hi ddim yn stori hir iawn. i chi gael blas o'r math o beth dwi'n sgwennu, ond hefyd o stori sydd wedi'i hysbrydoli gan straeon Tylwyth Teg i mi dyfu fyny'n i darllen. Felly dyma ni. Yng nghrombil y mynydd rhew, roedd brenhines yr eira yn byw, Ac yno eisteddai ar ei gorsedd o fore gwyn tan nos. Roedd pob dodrefnyn a phob darn o emwaith wedi ei seirnio'n gain. Doedd yna unman tebyg i'w phalas yn y byd. Dyma fy nheyrnas. Yr harddaf yn y fro, ond chaiff neb fentro yma rhag ofn i rywun fy mrifo. Doedd neb o'r pentref cyfagos yn hoffi Brenhines yr Eira. Yn wir, roedd rhai yn ei chasau. Trodd ei chalon yn dalpo rew ers cyn cof, a doedd dim modd ei dadmer. Ceisiodd yr angylion ei dadmer. Ceisiodd y sêr, a cheisiodd pelydrau'r haul hefyd, ond heb lwc. Doedd ganddi'r un ffrind yn y byd. Un noson glir, wrth edrych tua'r sêr, sylwodd ar gomed danllyd yn saethu drwy'r awyr. Glaniodd y fflam ger y frenhines. Wedi iddi gymryd golwg agosach, gwelodd mai aderyn bychan ydoedd. Yn ei braw gwaeddodd, Beth wyt ti eisiau? Cadw a draw! Ond roedd yr aderyn bach yn fyd. Doedd o ddim yn symud. Roedd o wedi brifo ei adenydd ac yn methu hedfan. Roedd ei fflamau'n graddol ddiffodd. Wrth i'r dyddiau fynd heibio, sylweddolodd y Frenhines nad oedd unrhyw arwydd bod yr aderyn yn gwella o gwbl. Llithrodd deigryn i lawr ei boch a glanio ym mynwes yr aderyn. Ar amrantiad, roedd y fflamau'n ailgydio a'r aderyn yn hedfan. Teinodd yr haul ei belydrau dros deyrnas y frenhines gan ddadmer y palas a'i chalon hithau. Roedd popeth o'i chwmpas yn gynnes unwaith eto. A dyna ni'r stori i chi. Calon rew. Ac mae hi'n llawn o negeseuon gwahanol, yn llawn o themâu gwahanol. Ac yn aml iawn, dyna ydy stori, stori dda, stori sy'n cydio, stori sy'n yn symud ni, stori sy'n ysbrydoli. Ydy stori sydd wedi selio ar themâu sy'n teimlo'n bwysig i ni. a'r themâu 'da ni'n teimlo perthyn â nhw. Ac wrth wraidd y stori honno i mi sgwennu, cyfeillgarwch a chysylltiad ydi'r hyn sydd yn dal y stori. Mae Brenhines yr Iâ yn greadur reit unig ar y cychwyn, wedi penderfynu bod hi'n mynd i gloi ei hun allan o weddill y byd, ac mae hi'n unig iawn o'r herwydd. Ond weithiau, wrth i rywbeth gwahanol estyn i law aton ni, mi rydan nina hefyd yn meddalu ac yn gallu agor, ac mae ffrindiau felly a chysylltiad a chyfeillgarwch yn bwysig iawn. A mi soniodd Beth gyna bod yn llyfrau fi yn rhai cerddorol, a pan dwi'n sgwennu llyfrau, Dwi yn dychmygu sgôr ffilm a lawon a cherddoriaeth i gyd fynd â'r stori, i gefnogi'r stori. Felly, mi ddaeth Calon Rhew allan ar ffurf ffilm fer dros fis Rhagfyr hefyd. Ac o'n i'n meddwl y byswn i'n dangos honno i chi, er mwyn i chi gael gweld sut mae stori yn gallu datblygu mewn i rywbeth sy'n symudol ac yn fwy bywiog eto. Be mae ffilm ac animeiddiad yn gallu neud ydi ychwanegu dimensiwn hudolus i stori barod, felly dwi'n mynd i drio rhannu'r sgrin efo chi rwan, dwi'n ffyddiog mod i'n mynd i allu gwneud hyn. Dyma ni'n mynd. Chi'n gallu gweld gobeithio wir. Felly dyma ffilm Calon Reel.

Dyna ni. Dwi'm yn gwbod os dach chi dal i weld y sgrin neu ddim. Yn dan ar hyn o bryd, Cassie. Yn ddech.
Felly, os na i pause share, dyna ni, diolch yn fawr Bethan. A dyna chi, calon rew, enghraifft i chi, sut y gall hedyn stori fynd o gloria llyfr ac ehangu i fod yn rhywbeth cerddorol sy'n symud ac yn fyw. Ac dwi wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn ddwytha, Mi fues i hefyd yn gweithio ar lyfrau gyda amryw o arlunwyr, ac unwaith eto, dyma stori arall i mi i chreu, ac mae 'na thema bwysig yn fan hyn, eto yn gyson gyda Calon Rew. cyfeillgarwch ar hyd sydd yn perthyn i gyfeillgarwch a chysylltiad. Tonnau Cariad ydi enw'r stori yma, ag pan o'n i'n hogan fach dwi'n cofio darllen yn y Gymraeg am y tro cyntaf, y stori'r Fôr Forwyn Fach, yy Little Mermaid, da ni'n eitha cyfarwydd efo hi ar ffurf ffilm Disney. Ac felly mi oedd creu stori am fo'r forwyn a'i pherthynas hi gyda rhywun sy'n byw ar y tir yn teimlo fel rhywbeth cyffrous iawn. Oedd yn 'y ngalluogi fi arbrofi lot gyda'r gwahaniaethau rhwng tir a môr, rhwng, rhwng dwy oedd yn wahanol iawn i'w gilydd, o gefndiroedd gwahanol, yn bobl gwahanol iawn, ond unwaith eto yn y man canol 'na, fel y ffinics, fel y ffinics bach tanllyd a brenhines yr iâ. yn gallu dod o hyd i'r hyn oedd yn eu cysylltu nhw. Felly, mi ddarllenai'r stori yma i chi, ac mi wna i chwarae'r gerddoriaeth oedd yn cyd-fynd â'r stori. Ac yn ystod y gerddoriaeth tro yma, does na ddim animeiddiad, felly dwi am i chi gau eich llygyd tra da chi'n gwrando arni, fel eich bod chi'n gallu dychmygu y delwedda a'r stori eich hun, achos dyna ydy pwer dychymyg. Mae dychymyg pob un o'n ni'n hollol wahanol ac yn unigryw, ac mae'r dychymyg yn gallu mynd i unrhyw le. Felly dyma eitemau cariad, llyfr, yr ail lyfr i mi ryddhau llynedd. Dyna ni, y clawr, gyda'r arluniadau wedi creu gan artist o Ogledd Cymru, Ellie Stringer. Ymhell o dan y dyfroedd, gorffwysa morwyn dlos, yn gaeth i'w chragen fregus o fore gwyn tan nos. Rhyw ddiwrnod, ar ei theithiau, drwy'r dyfroedd dyfnion du, fe ddaliwyd pen ei chynffon mewn clymau geirwon cry. Ei chalon fach sy'n drymaidd wrth geisio dioddef boen, a'i chorff yn sownd mewn rhaffau yn gwasgu am ei chroen. O'r duwch, fe ddaw golau yn fflam i gynnau'r nos, i ddatsod clymau fyddai'n rhyddhau'r forforwyn dlos. Daeth dwylo anghyfarwydd i wrando ar ei chri gan ddangos môr o gariad at forwyn fach y lli. Dyma gyfeillgarwch sydd am uno tir a môr, gan greu'r alawon harddaf yn symffoni o gôr. Yn honnau maeth ei cariad. Fe welai'r ddwy yn siŵr mai dim ond drwy gydweithio y deuai hedd i'r dŵr. Mae'n amser i mi adael. Mi ddoes i wneud fy rhan. Mi fyddai'n gwylio drosot a'th warchod di o'r lan. Mae pellter yn gwahanu. Mae hiraeth yn cryfhau. fel curiad ton a thywod, bydd cariad yn parhau. A dyna i chi tonau cariad. A dyma'r gerddoriaeth oedd yn cyd-fynd â tonau cariad. Felly dwi am i chi rwan gau eich llygyd a dychmygu'r stori yn dod yn fyw. Dychmygu'r delweddau dych chi wrach yn rhoi gyda rhai o'r penillion i chi eu clywed rwan. Sut ydych chi'n gweld y fôr forwyn? Sut ydych chi'n dychmygu'r tir? Sut ydych chi'n dychmygu'r palas o dan y dŵr? Felly, dyma ni. Waith eto.

gweld y sgrin?
Ydan. Hmm, resume bath. Dyna fo. Nid bach amser.
Dyna ni. Trac sain y stori tonau cariad. Mae'n dangos i chi felly bod stori, hud a lledrith a barddoniaeth ddim yn un peth i'w roi mewn bocs, a mae naill peth a'r llall yn gallu bwydo ac ysbrydoli'i gilydd. mi nath tonnau cariad gychwyn fel penillion ac yna ma' dychymyg yr awdur ne'r bardd yn gallu mynd â nhw wedyn i lefydd gwahanol. Gobeithiwch bo' chi wedi dyfeisio dychmygu a chreu delweddau diddorol o fewn eich dychymyg 'ych hun tra'n gwrando ar y cyfansoddiad yna. Felly o be' dwi'n ddallt, Ma' 'na gwestiyna ar 'y nghyfar i, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn iawn i'w hatab nhw, os medra i. Felly, Bethan, ai ti sy'n gofyn y cwestiyna?
Ie, mae gynna i rei cwestiynau wedi dod gan y, y criw yn amlwch yn barod, a fel oeddwn i'n deud ar y cychwyn, croeso i unrhyw un ychwanegu cwestiynau i'r chat, mi fyddai'n cadw golwg. Um, ond mi gychwynna ni hefo cwestiwn gan Mia O yy o Amlwch yym yy cwestiwn Mia ydi sut oddach chi'n teimlo pan glywsoch chi ma' chi oedd wedi'ch dewis fel bardd plant Cymru? O Mia ma' wnna'n gwestiwn neis. O'n i'n teimlo yn gyffroes ac yn andros andros o hapus achos dwi'n angerddol iawn tuag at ddeud stori ond deud stori yn y Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod gynnon ni iaith mor hardd a chain ac unigryw i'n gwlad ni, fel bod y cyfle i rannu hynny a'r, ar wefr, a'r hwyl sy'n gallu dŵad gyda'r iaith Gymraeg uh, yn, oedd hynny'n yng nghyffroi fi'n fawr. Ac wrth gwrs, mae'n gyfle i gyfarfod gymaint ohonoch chi hefyd uh, dros y blynyddoedd nesaf, felly Gobeithio byddai'n dy gyfarfod di rhyw drom, ie. A un, un arall wedyn gan Tesni yn dilyn yn, yn dwt o hwnna dweud y gwir. A, a o'r cwestiwn hwnnw ydy, ydych chi'n hoffi bod yn fardd plant Cymru? Yn dod, dwi yn hoffi bod yn fardd plant Cymru. Uh, dwi wedi cael cyfle i ymweld a lot o sgolion yn barod. Ac dwi wedi hyd yma sgwennu dipyn o gerddi dan gomisiwn i wahanol betha yym felly dan gomisiwn ydi pan ma' rhywun yn gofyn i chi sgwennu cerdd i nodi digwyddiad arbennig yym ag ma' hynny wedi bod yn yn lot o hwyl, dwi'n dysgu fy hun sut i roi deadlines a chydig o ddisgyblaeth i fi'n hun, ag mae'n gyffroes iawn hefyd achos fel rhywun sy'n sgwennu caneuon a straeon, mae cael ymweld â phlant yn rhywbeth sydd yn fy ysbrydoli fi, felly Er mod i'n gobeithio ysbrydoli pobl ifanc, mi ydach chi hefyd yn y sesiynau yma yn rhoi gymaint o'ch hwyl a'ch hasbri chi i mi, felly yndw, dwi'n hoffi hynny'n fawr. Mae, mae hwnna wedi rhyw gychwyn atab cwestiwn Erin, a, a cwestiwn Erin oedd beth sy'n ysbrydoli'ch barddoniaeth chi? O!
Am gwestiwn gwych! Be' sy'n ysbrydoli fy ngherddoriaeth i? Wel, dwi ym Mangor ar hyn o bryd achos dwi'n gweithio ar gynhyrchiad theatr newydd fel sgwennwr a chyfansoddwr, a dwi'n yng nghartra, dwi'n edrych allan drwy'r ffenast a'r olygfa dwi'n weld ydi ardal Eryri, y mynyddoedd, a ma' 'na goed a llwyni a chaea yn ymestyn o'm mlaen i, ag Mae natur yn fy ysbrydoli fi yn fawr iawn, iawn. Dydy natur wrth gwrs ddim yn rhywbeth sydd ar wahân i ni, 'da ni'n rhan o natur fel pobl ac mae teimlo'n agos at natur yn rhywbeth sydd yn rhoi lot o gysur a llonyddwch i mi. Wrth gwrs, be' sydd yn wirioneddol wefreiddiol am natur ydi'r harddwch, ydi'r harddwch sydd o'n cwmpas ni ym mhob un congol, boed o mewn blodyn, yn y ffor ma' canghenna yn ymestyn tuag at yr awyr yn y ffor' ma' y walia', cerrig wedi'i siapio mewn llefydd sydd yn fwy gwledig yy mewn brêf oen bach. Ges i'n effro bore 'ma i sŵn adar mân yn yn cyfathrebu yn siarad gyda'i gilydd a ma'r synna' yna gyd yn synna' cerddorol iawn ag yn synna' ag yn yn gerddoriaeth os liciwch chi nad ydyn ni cweit yn gallu yn gallu brofi yr un fath mewn dinas ac felly mae pob un sŵn mân a mawr sydd o'n nghwmpas e yn yng nghartref i ac yn ardal Eryri yn rhywbeth dwi yn ei werthfawrogi yn fawr a dwi ddim yn ei gymryd yn ganiataol felly i grynhoi'r ateb mi fyswn i'n dweud mae'n prif ysbrydoliaeth i ydy yr harddwch naturiol sydd o'n nghwmpas e. O, da.
Mae e... mae e... dan ni gyd yn gorfod gwerthfawrogi y y ffaith bod ni'n byw mewn ardal mor fendigedig fan hyn yn yn y topio 'ma. Yym cwestiwn gan Rwbi nesa a a ma' hi'n gofyn be' 'di'ch hoff farddoniaeth? O's 'na un peth fedrwch chi ddeud hwn 'di'n hoff farddoniaeth chi? Hmm.
Ti'n gwybod be' Ruby? Oes, ma' 'na fardd ac awdur o'r enw Maya Angelou o America ag ma' hi yn sgwennu lot am hawliau a phwysigrwydd tegwch o fewn pobol ag ma' ganddi gerdd ma' gen 'i sawl cerdd wych. Ond mae yna gerdd o'r enw uh, I Rise, Still Like Dust I Rise. A mae honno yn gerdd sydd yn crybwyll yr heriau a'r pethau anodd sy'n gallu dod i'n rhan ni. Ond yn bod ni'n codi ac yn mynd tu hwnt i'r heriau yna. A dwi'n meddwl bod ni gyd fel plant, pobl ifanc ac oedolion yn gallu profi pethau sydd yn teimlo yn anodd yn y byd yma. Wrth gwrs, wrth i ni weld y newyddion ar hyn o bryd, da ni'n ni, da ni, da ni empatheiddio ag yn meddwl am, am yn cyfoedion a'r plant sydd yr un oed â chi, sydd yn profi petha anodd iawn iawn yn yr Wcrên ar hyn o bryd ac felly ma' cerddi fela yn codi calon rywun ag yn gneud i rywun deimlo yn benderfynol bo' gynnon ni'r gallu i newid y byd. O na, na ni, dwi'n gobeithio, Meia, bod hynna wedi e, uh, a, neu Ruby wedi um, ateb dy gwestiwn di a yn sicr mae o'n gwneud i, i ni feddwl dipyn bach dydy am, am be da ni'n ddarllen a, a sut mae hwnnw'n yn gwneud i ni feddwl am y byd o'n cwmpas ni. Um, mae Aiden wedi cymryd trywydd gwahanol efo'i gwestiwn o, a mae o, ww, mae hon yn un anodd i'w hateb swn i'n feddwl i chi da. Uh, be ydych chi'n hoffi fwya? Canu, sgrifennu, ta actio? uh, o, um,
canu di'r ateb yn syml. Mae canu, beth sy'n anhygoel? Dwi'n teimlo chydig bach pan dwi'n canu, mae fi'n hedfan, achos wrth i'r llais wrth chi glywed 'ych llais yn dod allan yym 'dach chi'n anghofio am bob dim arall. A hefyd ma'n brofiad eitha rhyfadd chi achos pan 'dach chi'n sgwennu alaw pan 'dach chi'n cyfansoddi alaw o'r newydd weithia' ma' alaw 'dach chi'm yn hollol siŵr o le ma'r alaw yn dŵad ma' fatha bod bod 'na bo' 'na rwbath yn yn digwydd i chi a bo' chi yna wedyn fel offeryn yym ma' 'na fardd gwych o'r enw Rumi sydd wedi disgrifio anadl pobol yym a wedi cyfeirio at bobol yy wedyn cymharu ni gyda yy yr offeryn y ffliwt dwi siŵr bo' chi gyd wedi gweld be' 'di ffliwt Yym ag ma'r ffliwt y ffordd 'dan ni'n yn chwara noda drw'r ffliwt ydi drw yy dy wallt anadl mewn i'r offeryn a ma' canu'n brofiad eitha tebyg yym 'dach chi'n 'dach chi'n teimlo fatha rw offeryn ag yn a 'dach chi'n cyfrannu'r yr alaw yy i'r byd wedyn felly ma' canu'n lot o fwynhad ma' canu mewn cora' yn hwyl dwi'm yn g'o' os o's 'a unryw un onoch chi'n canu mewn côr yn yr ysgol yy dwi'n gwbod bo' 'na lot o gora' da iawn yn Ynys Môn yym a mae canu fel rhan o greu yn, yn gyffroes iawn achos dio ddim yn brofiad mor unigol wedyn, mae'n brofiad lle da chi gyd yn cymnogi harmonies eich gilydd. Oh, gwych. Um, mae gyda ni gwestiwn wedi dod i mewn rwan gan um, Cwrt y Celyn, gan Solomon o Cwrt y Celyn, a dwi'n mynd i gyfuno hwn hefo cwestiwn sydd wedi dod gan Cai o Amlwch. Achos mae Cai yn gofyn sut gychwynnoch chi sgwennu, ond mae Solomon yn gofyn yn benodol be nath ysbrydoli chi i sgwennu llyfrau blant. Hmm.
Mae hwnna'n gwestiwn da, de Sol, achos dwi'n meddwl bod fi rioed wedi ceisio ysgrifennu llyfrau blant yn fwriadol. Um, A be' dwi'n fwynhau am stori Dylwyth Teg neu ffilm wedi hanimeiddio boed hynny'n stiwdio Ghibli boed hynny yn yn Disney yym boed hynny'n yn ffilm fawr fel Marvel neu Spider-Man yym ma' nw'n straeon weithia' er bod 'u label nw'n straeon i blant ma' n'w yn straeon hefyd lle ma' lot o oedolion yn gallu i cael eu cyfoethogi a dysgu ohonyn nhw. Achos mae yna ma wersi um, difyr iawn mewn straeon fel hyn. A da ni'n gweld weithiau yn y byd mawr lot o'r cymeriadau da ni'n dod ar eu traws mewn stori blant. Um, maen nhw o'n cwmpas ni yn y byd ac felly dwi'n gobeithio bod hein yn straeon mae plant yn ei mwynhau ond bod pobl hun yn ei mwynhau hefyd ac er mod i yn niwad fy ugeiniau dwi yn mwynhau darllan straeon i blant dal i fod achos dwi'n teimlo ei bod n'w yn yn ysbrydoli ag yn dysgu lot o wersi syml a chymhleth i mi am am sut i fyw fy mywyd.
Dyna ni, mae hynna'n ateb y y ddau gwestiwn yna yn yn gryno iawn, a dwi'n meddwl bod gynnon ni amser am un bach arall yym a mi awn ni at yym Osian Michael wedyn yy a mae o'n gofyn be' 'di'ch hoff lyfr chi? Ww Osian Michael be' 'di'n hoff lyfr i? Yym. Be ydy'n hoff lyfr i? So be, oedd hi'n ddwrnod llyfr y byd ddoe, oedd hi'n ddwrnod llyfr ychydig wythnosau yn ôl. A dyma fi'n mynd ati i bori drwy lot o'r llyfrau o'n i'n ei ddarllen yn blentyn, ond mae rei o'm mlaen i'n fanna. Ac dau o'r llyfra i mi bigo o'r fasgad fyny yn fy llofft oedd Straeon Alfie yn yr Awyr Agored gan Shirley Hughes dwi'm yn gwbo os 'dach chi'n gyfarwydd efo gwaith Shirley Hughes a hefyd Elfed yr Eliffant ond felly o ran y llyfra o'n i ddarllen yn blant swn i'n deud bo' Elfed 'n o'dd yn reit agos ati. Yn gwbo os 'dach chi 'di darllen Elfed on' mae'n stori am yr eliffant lliwgar sydd gymaint isio ffitio mewn ag isio cuddio ei liwia i fod o yn peintio 'i hun yn llwyd i i ddiflannu gyda gweddill yr eliffantod felly mae'n mynd i'r cae grawnwin a pan mae'n glawio mae o'n trochi hyn yn y cae grawnwin yn y cae grêps a mae liwia fo gyd yn diflannu ond wedyn wrth i amser fynd yn ei flaen, mae sudd y grawnwin yn llithro i ffwrdd a mae liwiau fo'n ymddangos eto a mae'n gorfod derbyn yn niwedd y stori i fod o'n wahanol a mae'n penderfynu dathlu hynny. Um, mae yna ddelweddau hardd iawn yn y llyfr yma, felly os ydy Elfed yr Eliffant gynnwch chi'n yr ysgol, neu os ydych chi'n chwilio am lyfr newydd i'w brynu, mi fyswn awgrymu Elfed i chi'n fawr iawn.
O, mae hwnna'n neges bwysig i ni gyd, yn dydi? Der, derbyn pwy yda ni a byw hynny uh, a mwynhau. Union.
Um, dwi'n meddwl bod ni'n dod i gyfnod y diwedd y sesiwn rwan. Gai ddiolch yn fawr iawn um, Casi am ymuno hefo ni. Um, mae gwasanaeth Llyfrgelloedd yn Ysmon yn ddiolchgar iawn i chdi am, am ddod ata ni. uh, ac am roed y cyfle, um, nid yn unig i blant Ysgol Gynradd Amlwch, ond i blant Cwrt y Celyn ac i unrhyw un arall sydd wedi dealu mewn heddiw yma uh, i'r sesiwn Zoom. Um, diolch yn fawr iawn am rannu dipyn bach o dysbrydoliaeth a, a beth sydd yn, yn dy annog di i sgwennu. Um, a gwneud i ni gyd feddwl hefyd am sut allwn ni fod yn greadigol a sut mae gair yn gallu troi yn rhywbeth arall um, ac yn gallu bod yn, yn rhywbeth reit rymus a, a creu delweddau gwmpas o. Uh, diolch yn fawr iawn am yr holl gwestiynau sydd wedi dod i mewn. Uh, Dwi'n siŵr bod Cathy wedi cael uh, dipyn bach o fwynhad yn, yn, yn meddwl am bethau dipyn bach yn wahanol. Um, mae Ysgol Gynradd Amlwch yn dweud diolch o galon i Casi am y sesiwn wir di mwynhau disbrydoli i gyd y staff a'r plant. Diolch o galon.
Um, a diolch yn fawr iawn i uh, er, uh, Reading Agency er, am y siantaeth allan am um, drefnu y sesiwn ar yn rhan ni. Uh, ac wrth gwrs mae o gyd wedi bod yn rhan o uh, gweithgareddau gaeaf llawn lles fel dan ni gyd yn edrych ymlaen rŵan at y gwanwyn a'r ha, i ni gyd gael mwynhau dipyn bach mwy a cael gweld mwy ar ein gilydd a, a symud yn ymlaenau. Um, a mae uh, Ie, mae yna fwy o ddiolchiadau'n dod i fyny yn y panel chat, a dwi'n siŵr fi cast yn mwynhau mynd drwy'r rheini mewn munud. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn i ti, Beth.
Roeso. Wel, o'n i chi'n fuan.
Diolch yn fawr, bawb.